Reit, cawn ni fynd. Iawn, wel, helo sydd i chi gyd a chroeso i'r eitem bach ma le ni'n holi neu gofyn i'r golygydd. Um, ac wrth gwrs mae un i lwcus gyda phapur bro clonc bod dan ni dîm o, o olygyddion sydd yn cymryd at y misoedd i wneud y gwaith ar gyfer paratoi'r papur. A gael gyflwyno i chi uh, golygydd rhifin mis Mai, Siwan Richards. Siwmai iddi?
Siom Edlen. Nawr ten, faint o waith ges di gyda'r golygu ym mis Mag fed?
Wel, ges i tipyn digon i gadw fi'n ddigon prysur am yr wythnos pan ddath y, y newyddion miwn yn ara bach uh, ato ni yn fan hyn yn clonc. Uh, rhywbeth i gadw fi'n brysur bob nos mewn gwirionedd, a wedyn danfon ymlaen at Nia i, i roi yn y roi yn ei lle, felly digon o straeon bach amrywiol, er bod pethau ddim yn mynd yn ei blaen dal a gweud y gwir, ynddo fe, ti'n gwybod? Um, ond digon i, i weid a digon i gael blas ohoni a llenwi'r papur mis hyn to.
A wrth gwrs, ti ti'n fam llawn amser, mae 'da ti waith llawn amser, a ma' ma' ma' ffito y y gwaith golygu 'ma mewn yn yy yn yy ar ben popeth arall. Be' beth yw dy swydd di yy llawn amser, Siwan? Wel, uwch swyddog cyfathrebu ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion i fi o ddydd i ddydd, felly fel ti'n gweud, digon i gadw fi'n brysur, yym yn enwedig falle yn y yn y yn y flwyddyn sy' 'di bod, ond ond mae'n neis cael troi llaw at um, rhywbeth mwy lleol, neu fe, ti'n modd, yn yng ngwaith i o ddydd i ddydd, wrth gwrs, fi'n delio gyda straeon, ceredigion, dy fe, um, ar wasg yn benodol, ond mae'n neis troi llaw a, a, a darllen am y pethau sy'n mynd mlaen o'n cwmpas ni fan hyn uh, yn ardal Clonc a cael darllen beth mae pobl wedi bod lan i, ti'n modd. Um, yn amlwg dim, dim llawer yn y dirnodau uh, uh, sydd ohoni, ond um, digon o hen straeon, o bethau mae pobl bach yn sgwennu, sy'n hyfryd i, i, i ddarllen um, a troi, troi tudalennau, ti'n gwybod? So gweithio ni nawr yn beth o ddechaf bwyntiau rhifin mis Mai fel bod bobl yn mynd mas i, i brynu fe. Tre gwerthu fe i ni nawr, uh, Siwan. Uh, Wel, amrywieth yndyw e, t'mod rhywbeth at ddant pawb mewn gwirionedd. Mae gyda ni um, yn genedigaethau, yn penblwyddi, yn gwellhad a'r cydymdeimlo wrth gwrs, ti'n gwybod, a wedyn i'r bobl ifanc mae gyda ni'r uh, cadw yn y cyfrinachau wrth gwrs, a beth mae'r cyffi wedi bod lan ni. Felly mae, mae pethau fel ni dal yn ymlaen er, er bod, bod nhw'n ffili cwrdd wyneb yn wyneb wrth gwrs. Um, camp Eisteddfod Capel y Gros yn rhithiol uh, sydd gyda ni ar, er, ar y tudalen blaen, um, yr Eisteddfod yn neud i to yn dyfe, tymod, uh, yn rhithiol sydd wedi bod yn wych. Colofn wedyn i'r dysgwyr hefyd, mae rhaid ni gofio amdani nhw a yn falch bod uh, yn pobl ni joio. Wrth gwrs, y colofn uh, Dylan Iorwerth, um, mae hwnnw'n rhywbeth i gael, gael y dannedd mewn iddo fe. A wrth gwrs, uh, lliwio i'r plant bach gyda Lincoln Lonkin, Um, a rhywbeth falle ni ddim yn sylwi arno bob tro, ond sy'n wastad na a wastad yn bwysig ac yn gefen i'r papur yw um, yr hysbysebion wrth gwrs. Mae'r ma holl fusnesau yma, y fusnesau lleol yma, yn cyfnogi ni o fus i fus um, sy'n bwysig drwy'r amser wrth gwrs, ond falle yn enwedig yn ystod y flwyddyn ddiwetha, ti'n Beth wnes i fwynhau fwya'? Yym os o' rhai' fi ddewis bydde yym wrth gwrs hanes yr ysgolion, yym ma'n neis i i weld bod 'yn ysgolion ni nôl a bod 'yn plant ni nôl yym yn ca'l mwynhau gyda'i gilydd yym sy'n mor braf i weld. A hefyd yym pwt bach o eirfa gyda Dai Williams yn sôn am geirfa pobol ifanc, su' ma' hwnnw 'di newid mewn llai na hanner canrif. Er enghraifft, pan, pan oedd e'n ifanc, wrth gwrs, tablet oedd yn golygu rhywbeth i wella chi, a wedyn y wireless, wrth gwrs, yw hen radio. So, tipyn yn wahanol erbyn hyn, wrth gwrs, ond um, na, nes i fwynhau'r eitem bach na. Ydy, mae ma, ma hwnna'n wir ei ddweud, ond dweud, i, i ni gyd wedi cyfer, dod yn gyfarwydd â'r geirfa modern, mae, mae pethau eraill gyda fe yeah. fel Netflix a sleepover a, a TikTok. a, hynny yw, beth oedd ei ystyron nhw yn ei ddyddiau fe pan oedd e'n blentyn, ynddo fe? Netflix, mm, mm. llenni mm. lan llofft, medda fe, ynddo fe? A TikTok, yeah. amser cyn codi. a mae sa, ma, ma, ma, wedi bod yn graf iawn, fi'n cytuno gyda ti fyna, uh, ynglyn yeah. â geirfa bobl ifanc heddi o gymaru a beth oedd ei ystyr nhw iddo fe cyn bod yn sylweddoli beth yeah. yw ei ystyr o'n modern nhw. Ie, yeah, da iawn. Yn gwmwys, yn gwmwys, ie, yeah, ti'n iawn. Nawr, fel, fel o ti'n sôn, mae'r papur wedi newid yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gyda llai o ddigwyddiadau um, a, a nifer o hanesion. A, a Carys Wilson, hare, hanes uh, difyr uh, arferion y sipsi, sipswn yn ardal Gors Goch yeah. um, yeah. y mis yma. Mae'n mae rhyfedd fel mae bobl yn dod o hyd i straeon cyfoethog diddorol fel yna.
Odi, odi yn gwmws, ti'n meddwl, mae'n ma neis i, i rwy'n falle, ti'n meddwl, um, fi'n gweud pobl ifanc, falle bod pobl ifanc yn, yn, yn cofio nhw, ond, ond falle dim cymaint chwaith, a i fi oedd hwnna'n ddiddorol, tymod. A fi'n credu mae'r flwyddyn yn enwedig y flwyddyn ddiwetha' 'ma, t'mo' m- ma' papure bro mor bwysig o ddydd i ddydd fel fel newyddion o fis i fis on'd yfe t'mod? Ond fi'n credu mewn blynyddoedd i ddod byddwn ni'n gweld gwerth hyd yn o'd yn fwy iddyn nhw achos er enghraifft y stori'r Sipsiwn nawr t'mod yym ma' fe lawr ar y gof a chadw nawr a fi'n credu 'na beth yw'r timod, un o'r pethe pwysica bron am am am y papure bro, am yr flwyddyn ddwetha wrth gwrs, ma' hwnnw lawr ar gof a chadw nawr. T'mo' falle by' rywun yn edrych nôl mewn hanner canrif yn meddwl ww beth beth ath mlan 'de t'mod yn ystod blwyddyn y coronavirus ne' dros blwyddyn erbyn hyn wrth gwrs t'mod. Ond ie, y Sipsiwn, ie stori fach dda hwnna 'fyd. a mae'n mae syndod faint o bobl sy'n cadw copïau o'r papur a dim yn ei yeah. taflu nhw. Ond fe, fi'n siŵr bod yna nifer o gartrefi yn yr ardal gyda uh, tomen o, o bapurau bro ers, ers, ers y dechrau, uh, sy'n ni'n ni meddwl. Ie, yeah, fi'n gwybod, a ti'n bod, i, i, i fi, mae ma, ma, ma Clongwyr wastad wedi bod na, wastad wedi bod um, ar y bwrdd yn y cartre. Tewa, mae dyn ni, mae dyn ni gwbwrdd llawn ohonyn nhw. Felly, um, tewa, fi'n 31, uh, felly uh, na ddangos, tewa, mae tipyn bach o'r o, o, or um, papurau yn, yn y bwndel fach na, tewa. Wel, wyt ti'n ifanc, uh, Siwan, i gymaru a, a clonc, mae clonc yn tynnu at y deigen. A ti, a ti sawl ffordd amser i fynd i ddala lan a hynny. Wel, gwrando ar e, um, yym fe fuodd Eirwen Gruffydd yy yn yn weithgar o ran cyfrannu i'r i'r rhifyn 'ma le oedd hi'n sôn am artistiaid... Do. ...ardal arbennig. Do, hyfryd i glywed am artistiaid yy Llafar Clydogau, fi jyst yn fi jyst yn edrych arni nawr yy ar dudalen...
Aeth e aeth e'n un ohonyn nhw wrth gwrs a a wedyn yy mae'n rhyfedd faint o artistiaid sydd mewn un pentre fan'na yn oes e? Ie, yeah, mae ma rhywbeth yn biti llonfa cledogau yn amlwg, sy'n sy denu artistiaid i fyw na. Fi wedi uh, gweithio gyda Ali Scott yn y gorffennol, a mae gyda fi un o'i gweithiau hi yn y cartre, a mae pob un ohonon, ni, ohonon nhw gyda'i stori, tymod, a fel maen nhw wedi dod i lanfau, fel maen nhw wedi dod i fod yn arlunwyr, Um, a pob un, wrth gwrs, mae lluniau yna hefyd i ddangos i gwaith arbennig nhw. Pob un gyda'i arddull hollol wahanol i gilydd, ti'n modd, um, sy'n hyfryd i weld, a bydd e mor neis. Fi'n gwybod maen nhw wedi yn y gorffennol dod at ei gilydd yn y fe, yn y neuad, ti'n modd, a bydd e mor neis i weld hynny gobeithio yn y dyfodol agos eto, yn y fe. A sôn am adeiladau eraill sydd ar gau yn capeli ni. Mae Stan Evans wedi mynd ati i ymchwilio i enwau o'r Beibl sydd ar gapeli. Nawr, um, mae hwnna wedi bod yn agoriad llygad i ddarllen.
Odi, odi, hollol ddiddorol, ti'n modd. Um, a mae'n capeli yn ein ngloesyn ni wrth gwrs mor bwysig um, a, a hyfryd yw, yw, yw, yw darllen am, am y straeon, yr enwe. Um, Fi'n fi joio enwe llefydd. Um, o'n i'n joio colof yn David Thorne, tymod, am enwau lleoedd. Nes i uh, yn treithod hir yn y brifysgol, yn beth i enwau ceie, bach yn, bach yn random, fi'n gwybod, tymod. Yeah. Ond, um, Ond diddorol, mae'n... Yeah.
hollol ddiddorol, ti'n gwybod? Ie, yeah, wel, cewch ati i brynu copi. Nawr, en, ti, ti, ti ddim yn gorfod uh, cymryd at y dyled swydd yma mis nesa. Siwan, pwy, pwy yeah. yw'r... Wyt ti'n gallu edrych i weld pwy yw'r um, golygydd yeah, mis nesa? Ie, fi'n credu Siân sy'n nes- yy mis nesa yym yy ar gyfer papur mis Mehefin, Siân Jones, Rhandir, Cwman, a'r erthygle wedyn yn newyddion mewn erbyn y peder- pedwerydd ar hugen o Fai. Felly, bach o amser i i ga'l y straeon at ei gilydd a unrhyw beth wrth gwrs sy- ma' pobol moyn s- moyn sgwennu yn biti t'mod yym ni'n ni ni mwynhau amrywiaeth yn papur, papur clonc yn dyn ni, ti'n gwybod, um, yn ogystal â'r, ar newyddion a'r hanesion. Uh, mae'n neis cael hen straeon, straeon newydd, ti'n gwybod, beth sydd wedi bod beth, beth sydd yn diddori pobl, felly amrywiaeth a croeso i, i erthyglau amrywiol. Wel, mae hwnna'n apêl, gobeithio wneith yy sawl un yy wrando arno fe a danfon yy yy ei stwff ymlaen ato ni erbyn y pedwerydd ar ugain wedest ti, Siwan. Mae'n mae'n od fel ma' fel ma' ma' ma' ma' mis yn mynd yn gloi yndyw e, t'mod wrth bod ti yn gwneud rhywbeth unwaith bob mis, mae ma' mae'n br- bryd paratoi ar gyfer y rhifyn nesa cyn bod ti 'di mwy ne' lai gorffen dosbarthu y rhifyn presennol. Ond, um, Odi, yeah. wrth gwrs, ond mae lot, lot yn gallu digwydd mewn mis, ti'n meddwl, yn oes e, ti'n meddwl? Os, os, os, os, os, os.
Wel, dyma ni, dyma rhifyn uh, Siwan, um, a, a nath Siwan i, i, i olygu, a wrth gwrs ni a fi oedd yn dylunio, chi'n gallu gweld lluniau yeah. um, Capel y Gros, Ysteddfod Rhithiol Capel y Gros ar y dudalen blaen. Wel, diolch yn fawr i ti am, am y sgwrs, Siwan gwerthfawrogi hynny, gobeithio bod yn gwrandawyr neu 'di mwynhau cael blas o'r papur cyn mynd ati i, i brynu fe. Ond yn fwy na ni, diolch i ti am fod yn rhan o'r tîm golygyddol. Er, ers pryd wyt ti wrthi? Ti'n ti, ti lled newydd i'r gwaith i gymaru â rai o'r hen stager sydd gyda ni. Ydw, ti'n gwybod, o'n i'n meddwl, ond sa'n sa cofio, ti'n gwybod, faint o flynydde wedi bod, mae'n siarad cwpl o flynydde erbyn hyn, ti'n gwybod, mae blwy, unwaith y flwyddyn i fi'n golygu, yn dyfe, ti'n gwybod, felly mae, Mae blwyddyn yn mynd a timod, mae amser golygyddol yn dy rownd eto, ond dyw e'm yn, dyw e'm yn faich o gwbl wedyn, achos timod, unwaith y flwyddyn yn ddim byd i, i, i gefnogi tymor clonc yn dyfe, ond ie, yeah, cwbl o flynydde, siarad peder felly. Na fe. Sa'n gofio. Well, Amser yn mynd, wel. fe, fe ddaw dy drod i'r rownd yn go gloi to. Siwan, diolch yn fawr iawn i ti am dy amser.
Hwyl. Diolch Dylan. Diolch i ti, hwyl.